my country people and welcome back to my channel today and happy valentine's day to everybody i hope say una enjoy una valentine because valentine still even go on by now but i don't close for today so onto today gist Sasuke don come out come show us her boo ever since she come out of the Big Brother house we no talk say Sasuke she never really come out come announce the person wey be say she dey date so today being this Valentine's day she don come out come show us who the guy be and also some Jay dey celebrate their first Valentine together today and Alex unusual she she don um come under fire after her talk show wey be sey she do abi na podcast. So of recent, Angel she do her birthday few hours ago and de birthday was epic, her boyfriend wey be sey dem dey call Suma, he got her a diamond necklace from Boss and as dem dey celebrate today e come turn out to be valentines day so two of dem come dey house together celebrate their valentine so as you can see from the videos you go see say two of them they really choose each other despite everything the two of them are real weary people honestly you know as in if i dey see soma sometimes i will just dey laugh because the guy soma is a finished man as you dey see am so well happy valentines day to them anyways

Alex come come come say I disagree everything is not about childhood trauma as she make that statement people come dey insult her say you no know about wetin people suffer when they small so no talk about pain wey you no understand so Alex come come back to come explain wetin she mean by that sentence so she come say the messages from my last Easter story are quite concerning as I stand strongly on what I typed everything is not about childhood trauma.

To me I think Alex no dey understand this thing oo, she no dey understand wetin the person dey talk, there's a difference between isolating yourself and having a bad attitude, she dey this thing dey literally out of context to me, abi how una take see am? Make we just see some few comments under this thing wey be say she write, so the first person here come say this one just dey rant, literate wey no sabi assimilate, I'm not sure how self isolation is a bad habit. Another one come say that's why it's good to go to school. Alex, the quote says probably doesn't mean it applies in all situations. La the last person say fact, everything isn't caused by childhood trauma. Some are life adaptation skills or lessons you've learned dealing with people. Yes, um, childhood trauma dey and things wey be say you don learn from people, lessons wey you don learn from people dey different. There's a difference between lesson from people and trauma wey be say really happen to you. Uh -huh. There are some people when the people dey talk about childhood trauma, there are some people wey be say lose their parents when they dey very very small. That kind of thing, how you wan even take overcome that kind of thing in the first place? No matter how rich you become in life, no matter how um fulfilled you later become in life when you grow up, you see that there's something wey be say dey always break when you lose your parents when you small. So that kind of trauma no be something wey person dey easily overcome.

In as much as um your childhood trauma no suppose make you misbehave when you grow up, but sometimes some of those things dey actually affect. Imagine children wey be say they born into all those foster home. Imagine how most of them, most of the how they dey turn out later. Nobody dey care for them. um Pikin wey be say you born by yourself and pikin wey we born together no be the same thing oh. Your own pikin no fit be the way you take take care of your own pikin, another person no fit take care of your own pikin like that. So make we just try dey differentiate between the two. Self isolation no mean talk say person get bad bad character. I understand where Alex dey come from but she just no arrange the thing well. But anyways, una understand. So onto Sasuke matter, as we all know Sasuke since she come out of Big Brother house she have been bagging endorsement deal, that girl is rich from wetin we don see so far. If dem dey talk of after Erica sef it's like na even Sasuke sef na im dey follow for back o when we dey talk about endorsement deals. So Inside the house, as we all remember, J. Paul na be the person wey be say dey check her, Cross to dey check her. J. Paul even use all the abeg naira they buy flower give the girl on Valentine's Day um, last year and um, uh, sorry, not last year, that particular year wey we see they do the big brother and the thing not come work out. As she come out of the show, she feeling the boy away. So she go come out today to come, come show us who be the new man wey we say she did. She first of all post this picture of just her so na only herself na she first post o den um we come see dis other picture for dis side, di person sit down for there we come check di two come see sey ah na di same um set out o na di same picnic abi na wetin dem dey call am na di same thing na im dey be which means sey na two of dem na im dey, na so everybody come dey come out sey ah ah are they dating? dis is love o by di time if you spend look at this type of romantic this thing you wan tell me to say this no be tasky boyfriend na him boyfriend be this so she just no want make we know but we don catch am we come gum the two picture together come turn am say na she well congratulations to her na boo e no easy to see person wey be say you go spend valentine with but even if you no see eh, if you no even if you no get valentine party na my dear there's there, you no you no lose anything o believe me you no lose anything self love na suppose be your number one priority before you love another person first of all love yourself because if you no love yourself enough you no fit love another person so happy valentine to everybody and for those of una wey be say no even get vow happy valentine to una too una take care una bye.